Ndoitwawo Octavia Phiri. I was born in 1970. I'm a mother of three, two boys and a girl. Ndakazvarwa ndiri rightwo ndikatombofambawo asi zvakangozoitikawo ndezvoti mavaccines akashaikwa pahospital mapolio vaccines ndobva ndaita poliomyelitis poliomyelitis ndakaita at the age of uh, three and half years ndachimhandarawo photos where uh, aitombovepo but nekuda kwevanhu vachingoti tione tione akatozongoitwa misplaced ndaitomhanyawo ndichi mai vangu vachitonditiwo ndaimhanya ndichiropurizira dumbu vachikuya dovi ndosvika ndoti toviya toviya ndodzokera ndichipuruzira dumbu zvikadaro ah, ndakaendawo uh, kuchikoro like any other child ndikadzidza up to form four ndikaendawo kucollege ndikanoita secretarial studies dzangu discrimination of persons with disabilities usually comes from within the family members relatives and the community due to their lack of knowledge octavia's parents did not listen to what people said but instead they supported here with all the love kurarama neurema panobuda mashoko akawandisa mashoko anogona kubva muhama chaimo like i remember ndichitanga kuenda kuchikoro pakatombobuda mashoko ekuti munodzidzisa munhu akadai so chii chichazobuda paari asi ndinotenda nokuda kwevabereki vanandinawo vabereki vasina kumboda kuteerera vanhu vemunharaunda mavakidzani vamwe ndevaitaurawo kuti e, pane zvavakaita vabereki vangu kusvika ndizoitawo zvandizove zvandiri vamwe ndevanotaura zvavanoda munoziva mukusi even kusekwa uchitamba nevamwe vana waitonyange ukapfeka ukabhutsuka konzi auslima ah, sigqoki glass shoe time dzemaglass shoe aya saka all those things zvinhu zvaigona kukodini kudzikisira upe i mean mufaro muupenyu maybe hwevabereki vangu kana kuti hwangu After completion of her secretarial studies, Octavia was employed by a local company in Hwange. She benchmarked a period of 10 years for working and then retired to pursue other interests. Ndakashanda for 10 years but 10 years ndodzana ndakazvitarirawo kuti dzikasvikawo ha ndofanirwa kuzora in for sure ndakasticka to that pandasiya pandatanga kuitawo zvinhu zvangu pandakasiya that same year my husband passed on munhu ari strong saka pakuchengeta vana vake achisiyiwa nemurume wake e, aka munhu akashinga akamboda kudonha but akasimuka kubva pakudonha kwake ipopa kusvikira vana vake vapedza chikoro iko zvino ari kutopedzisa um, um, kudzidzisa vana vake nekuda kweushingi hwake vana ndakasirwa the last one anga ari mugrade four mumwe anga ari around form five form four form five then ndakashinga kusvikira apedza izve zvaari kupedzisa dissertation rake uyuwo ari kuitawo mats bcause akabuda netin subjects dzake musikana ari kuita maths and mukuru tiri kutotarisira muroora izvezvi octavia is now using a wheelchair for mobility having been using crushes before but due to age she can no longer use them when she is indoors she crawls and carry out her work se uh, person with a disability upenyu unombooma kana uri kukura uh, ndofunga vaindiziva kuti octavia aishandisa macrutches and calipers but nekukura majoins ari kuti rwadzei saka iko zvino ndiri mumba most of the time ndinotoita kutokambaira but mukukambaira imomo hazvisi zvinhu zvinondidzoserawo masure mukuita basa rangu ndinotokambaira sometimes kutogwesha kana zvichitorwadza ndichiita basa rangu kuti nditomita matargets angu macratches ndine time yandombomayedzawo pandinonzwawo bhodhi ichidii ichibvuma ndopfekawo kalipa rangu ndaibudawo ndichienda unohodha ndakapfeka kalipa rangu nemacratches ndichienda ndega but iko zvino nekuda kwecondition yandaanayo ndakushandisa wheelchair Octavia is a devout Christian and she never misses church services.

anotoisa nemafinance acho ekuti zvinhu basa rafambe octavia is grateful to her mother who trained and pushed her to do household chores this helped her to live an independent life up to this day without relying on the help of other people she does her business in the comfort of her home zviri zvepamabasa epamba ndinoda kupa kutenda kuna mai vangu zvakare dho vasisipo vaigara vachiti octavia mwanangu wakanaka mwanangu ndoda kuti udzidze kuita mabasa hapana basa randisina kudzidziswa nevabereki vangu kungava kuitawo maflowers panze kutsvaira mumba zvese vaiti wana minzi dzekuita nadzo kusvikira mumba makowo muri smart ndaitsvaira mumba and uye ndinoda kutaura kuti hapana anotsvairirana neni mumba hapana anobikirana neni ndaitora macrutches angu mai vangu vonimisa pastove voti mona sadza vakajega crutch rambo bcaus ndinoona kuti mashoko aitaurwa namai vangu kuti wakanaka ucharoorwa uchave nevana uchadriver motikari uchadzidza uchashanda zvese zvakaita came to pass bcaus mashoko avaigara vachindikurudzira semubereki kushanda kwake kwaanoita e, munhu akasimba simbi chaiyo chaiyo pakubata basa ehe mumba make ini handitokorobirani naye zvangu ndichiteverera masure iye ari mberi shes too smart anoziva zvaanoita Although Octavia became disabled at a young age, her parents sent her to school

basa randaingoita ndichibuda ndichienda nana harare south africa kupi pane maonline businesses zvekuti ndakungoodha zvinhu zvangu ndiri pambedha pangu ndongotumira mari dzangu nditoisirwa zvinhu ndobatsirwawo nevana kuti endai munotora zvinhu kubhazi o oh, zvinhu zvinoguma tine marunners vanotouya vatoti pipip nekuziva condition yandiri vanotounza pamba zvinhu saka izvi hazvisi zvinhu zvingandirambidze kuti ndi ndishandire vana nemhuri yangu losing a husband in 2012 was devastating for octavia but she didn't allow the loss to define her destiny pakashaika murume wangu 2012 uh, upenyu uh, hwakambotiomei asi mukurarama unofanirwa chinhu kanganisa kurarama kweupenyu like vana vachitsvaka baba vasingachavaoni ininiwo zvandiomerawo zvimwe zvandaikwanisa kuti baba vanoita sometimes onzi fees ora don't worry mirani manyobhengi ndinotora tokakavhisa zvimwe tichidaro but uh, zvinhu uh, zvakangochinja all of a sudden nekushayika kwavo but mukufamba kwenguva ndakagather up strength kuti vana ava they need me vana vadiki nyange ndikada kuzvidzikisira kana kuchi kuramba ndakafocusa on zvinhu zvatoitika zvinhu zvingadi zvingatondikanganisa ndakatangisa kuita zvekutengesa dho ndiri pabasa chinhu chandaingoita but on a smaller ndichiziva hangu kuti ndichawana salary but Ikozvino I'm on full, full force doing buying and selling ndichiraramisa vana. Vana vangu vapedza chikoro ndichitengesa ndichibika madetergents ndotobikawo madishwasher mashower gel mapetroleum jelly zvese izvi vanhu vanotouya vachitengawo kwandiri ndinoorderwo cosmetic also kunana harare ndichitengesa ndinoita maspices eh, emukitchen e, aya ekuti vanhu vabikewo zvinhu zvinonakira mhuri dzavo vana baba vachidyawo vachinakirwa zvese ndinenge ndiinazvo saka ndo zvinhu zviri kundiraramisa nehembe even inonzi chi home deco my sister does this ndongotenga material then iye anosona inini ndoisawo makapu dzangu ndakutoraramisa mhuri pazvo panezvo

huku chirugwi changu chinotoriwo panze apo but for now huku dzachona ndakambomira hangu uh, ndichimboconcentrata on zvinhu zvisinganyanyondipa much labor like kufamba kuramba ndichiita up and down kuenda kuchirugu nekudzoka zvinhu zvakanga necondition yandave nayo iko zvino zvinhu zvakunditi remerei I also I have a shop shop iyi tiri kuitawo nebrother yangu ndo pamwe panobvawo kurarama kwadii kwandiri kuita iyi ndiyo mini shop yeduwo iyi yatiri kurana nebrother yangu inonzi anonzi john john chisango saka ndo pamwewo pari kuwanikawo kurarama kwatiri kuitawo kuti ndikwanise kuchengeta vana nditoriwo munhu anotongotyawo zvomutemo kuitawo zvinhu nenzira yakarurama ndakatoregistawo as a sole trader um, nditoriwo ne, nebp number muchindionawo ndakadai so i've got also company in reno enterprises icompany akasiwa nemurume wangu but i'm trading as octavia piri trading as reno inongondiita kuti ndirambe ndine chinhu chandongofunga uko chakasiwa chaitwa nemurume wangu saka titori neelease uh, eh, yatakapiwa necontract necolear wange colear company limited shop yatinayoko ndiyo yato release agreement yacho ndiyoyi eh, kutobhadharwa matax clearance kuzimra octavia is proud of her achievements from her sweat despite her disability She managed to build a six-roomed house with en suite in her rural home, bought a car, and she is also renovating their house in Bulawayo. Tiri mukutengesawo futi imomo. Ndiri munhu ari kutoitawo zvinhu zvake. Um, zvinhu zvinobatika zvinooneka like kuvaka tiri kutovaka Eh, kumusha apo pamusha paSt Mary's pane stand irikowo and zvinhu zvandakaitawo through kutengesa tengesa ndakamaneja kutenga motikari nekutengesa ndakangoitawo bhechi remapotatoes ndikatoona kutoti ah kunotoraramika munhu uchitengesa saka zvese izvi handina salary yandiri kuwana but its through buying and selling im also maintaining a house in, in buluweyo yandiri kuedzawo kuti iratidzikewo zvakanaka saka zvinhu zvese izvi zviri kubudirira nekuda kwekutengesa when octavia started working she sets 10 years as a time frame for working before venturing into her own business

black pepper mm -hmm. that's how i do my business ndotonyora kuti charit manyeza That's uh, 2 by to the last 50. Left or last. Look at some plastic market. Ndosunga. Ska all these are my orders. Ndenda kuendesera vanhu akatosunga aya. ndakutoziva ndiri kungonosvika ndichidropa mukurarama pane paunozviseterawo magoals ako e, kuti munhu nguva yakadai so ndichange ndasvikawo pakadai so ndiri munhu yakazviudza kuti investment ndainvesta muvana pane pandasvikawo pandiri kuzviudza kuti ndasvika apa e, ndofunga ndashanda but ndikuzvionawo ndiri munhu achavewo ne a chain of businesses mune zvese zvandiri kuita zvese ndikuzvitarisirawo kuti ndichange ndiri munhuwo anenge ave a, a, a proper business a, a, a, I mean, a proper business a woman achatozoverengwawo mumanewspaper kuti aiwa mukadzi uyu kwaakabva ndeapa but nhasi asvika apa ndiri munhu wari kutarisirwa kuva une mashops akati wandei ndisingareveri muhwange chete asi kutosvikawo kune dzimwe nzvimbo miss octavia piri has words of advice to fellow persons with disabilities and those without not to demean themselves but to work hard mashoko angu makuru kune hama dzangu dzine mapersons with disabilities uh, ndezvekuti ngatisazvitarisira pasi Inin I always say I can do all things. I can do all things. And izvi hazviko kune vane urema chete. Zvinhu zvandotoonawo nevamwe vanhu vanotofamba vanenge vakatongogara vakati kwesheshe vasina chavari kuita. But my words is uh, kunyanyanyanya kuvakadzi and even kune mawidows. Pano mumwe munhu anongozo zviudza ati ndafirwa ndakutoita basa rimwe risina neunhu rwekutofamba mubhawa kana kuti kudini but kuraramisa vana tiri kutengesa ndoona zvinhu zvakatodii zvakatokosha whatever mwari vanoropafadza mabasa atinobata nemaoko edu and uye vanotarisa shungu dzako no matter uri musituation yakaita sei mwari vanotosimudza vanhu vanouya kuzokubatsira she is somebody who is goal oriented anoda kuona maresults despite machallenges e, ekuti e anorarama nedisability and i would like to encourage other people living with disability uh, kuti living with disability is not uh, disablement to do other things to work for the lord uh, to do business octavia is inspired by strive masiwa for the success he has achieved despite falling many times munhu wandino anonyanya kundiinspire ndistrive masiwa uh, nenhoroondo dzake ndichidzitevedzera ndinoona kuti haana kungosvika paari kuti azoveri zvaari but mune kudona kumuka kudona kumuka mukuedza kuti abate chaari kuda kubata and nhasi tiri kumuona paari nyika dzose dzinoona paasvika saka kunyange ndikamboita sendadonha mukurarama ndinongotarisa ndofunga kuti strive pane paakaenda through achidonha achimuka kuzosvika azowana malicenses ekuita zvese zvaari kuita saka ndiri kutarisawo kuti neniwo ndingange ndichidonha asi one day ndichachibata chete the nyanga mountains is the place where octavia is keen on visiting as she has never been there favorite tourist destination yangu handisati ndasvikako asi ndinoshuvira kuti ndoda kumbosvikako kumakomo kuinyanga ndimbosvikawo ndimboonawo nzvimbo iyoyo ndinotoshuvira zvachose kuti ai dei ndasvikawo kunzvimbo yakadaro as a worshiper yourself octavia enjoy worship songs that are pregnant with messages pamusic ndokurarama kwangu ame worshiper i want deep worship saka ndiri munhu anoterera vana tinashe murigo vana texua zama ron kenoli ah, vakawanda vandoterera vanhu vaya vanoimba nziyo dzine meseji ndo vanhu vandonyanyoterera disability is not inability hence there is need to work for yourself instead of waiting for donations ya kune vamwe vedu vanoti pese pekuti ukaona une disability ukada kunzwirwa tsitsi hapana chinobuda but kutongozviitira ndokutoti zvitoita nokuti ukatarisa iwo nomunhu nemunhu ane nhamo dzake dzaari kutarisana nadzo ndingange ndiri kuda kuniramba ndichinetsana nehama kuti ngai nditengere hupfu ngai nditengere mafuta chaiwo ekuzora gona the days yoti sometimes ini ndinotomboshamisika kuti pakufamba unosvika mushopu mumwe mekuti unosvika wonzi o oh, kana kuti ten bon vanotokupa kana mari imwe yausingatombonzwisisi kuti nhai ndiri kupiurwei mari iyi and uye inoitei ah, encouraging kuti dai tawana vanhu vakadai ah, vakawanda mucommunity vasingaramba vachichema vachingoti ah, president that mp that but vanoti Let's work together and change uh, the economy mwari uchivaitira zvakanaka nekuti shoko ramwari rinongoratidza kuti he blesses the work of our hands saka sometime ndiri kutokurudzira kwashamwari dzangu tivedwe kana waona opportunity yekutangisa kana chero ingave 10 dollars start up something order something it no multiplier little by little will reach somewhere inini i remember ndichitanga zvangu bhizinesi rangu remaperfume ne30 dollars but iko zvino ndiri munhu ari kutongoti bhuku rangu rakazara vanhu vachitouya vachikwereta ndichizati musi wakati teachers are getting paid ndowanawo something haararami nokupiwa nemunhu anorarama nokupa vanhu